Язмыш аны хезмәт эшчәнлегендә генә түгел, ә шәхси тормышында да күп, бик күп сыный. Өйләнешеп матур гына яшәгәндә 33 яшьле хатыны Алсу бер баласын калдырып үлеп китә. Әнисеннән 11 яшьтә калган Әлфия бүген үз клиникасын ачып, балалар табибы булып эшли. Моннан күп еллар элек әнисе вафат булганнан соң, әтисенең кабат өйләнү көннәрен әле дә хәтерли. Әти өйләнде, өйләнде. Роза әни мәрхүмгә, мин аны әни, әни әргә сразу әйттем, беренче көннән үк.

Ләкин язмыш Илмасны кабат сынау алдында калдыра. Роза автомобиль һәлакәтендә эләгеп вафат була. Эш буенча бер Ходаем миңа күп ярдәмен бирде. Гомер буе өч вакыт банкротный хозяйстволар алырга туры килде. Ә вот тормыш буенча, тормыш буенча шулай булды. Югалтулар булды. Дусларым янымда иде. Ә икенче инде үзең беләсез, да, мотивация бар, балаларны үстерергә кирәк, мин әти кеше, а как же по-другому. Илмас үзе әйткәнчә, шул авыр вакытларда аңа беренче терәк туганнары һәм дуслары була. Шуларның берсе бала чак дусты Мәүлетдин. Яшь чакта ук, инде мәктәп елларында ук, элек бит инде совет мәктәпләре дә шулай иде, яшьтән үк без инде уйлый идек, агроном булабыз,

Яшь олыгая барган саен, туган яклар тагын да сагындыра икән, ди Илмас. Безнең Шадыршан авылы матур авыл. Безнең урманнар якын, елгабыз бар. Монда тоже матур. Туган җирләр барыбер искә төшә. Без кайткалыйбыз авылга, анда мәчет кә керәбез. Анда хәзер зур төзелешләр булды. Илмасның гаиләсе, Омәр абый, әтәсе иде, әнәсе Миңнур апа, Тәртипле, матур э, семьяда үсте. Э, тырыш егет. Э, шул тырышлыгы аркылы бу тормышны җиңеп чыгып, институтта укып бетереп, җитәкче урыннарда, Ульяновск областьларда бөтенчә эшләде. Армиядә хезмәт итеп кайткач, башта Тәтеш авыл хуҗалыгы техникумын, аннары Ульяновскида институт тәмамлаган Илмасны агроном итеп куялар. Ә берничә елдан аны колхоз рәисе итеп сайлыйлар. Артта сөйрәлгән хуҗалыкларны берничә ел эчендә ул алдынгылар рәтенә чыгара. Яшь вакыттан ук инде эшкә бирелеп эшләп үскән. Яшь вакытта без әти-әни терлек күп тота иде. Без чөгендер кырларында өчәр гектар матикли идек чөгендер. Шуңа күрә без авыл хуҗалыгына килгәч, институттан соң, мин халык белән бер төрле сүз таптым. Шуңа күрә халык белән бергә уважительно булып кына эшләдек. Шуңа күрә халык мине каршылады, бергә яхшы урожайлар без ала башладык, беренче урыннар алдык. Ә берничә ел элек аны Казаннан Радис Гыйльванов Кузоватово районында берничә елдан бирле ташландык хәлдә яткан элеваторга директор вазыйфасын алып баруын сорый. Зур тормыш һәм хезмәт тәҗрибәсе булган оста оештыручы, таләпчән җитәкче Илмас ике ел эчендә элеваторын эшләтеп җибәрә, 70 кешегә яңа эш урыннары булдырыла. Тимер юл җибәрдек, биш төрле

Лезет и с тонкой силет, с пониманием дела. Әйткән сүзендә нык торучы, кешеләргә ярдәмчел, игътибарлы җитәкче тиз арада коллективта абруй казана. Тимер юл, газ чикерткәннән соң, киләчәктә көнбагыбыз белән бергә и иген белән дә хәзерләнергә планнарыбыз бар. Арыш, бодай. Арыш, бодай, арпа.